Essalawmaleýkum Ykjam TV kanalynyň agzalary. Bu gün siz bilen Arslan Maksadow Cordra X7 programmasy boýunça ilkinji okuw sapagyna başlaýarys.

Soragyk edip boldy gato. Şeýlelikde Kordo XZ programmasyny açýas. Ýaly öňümizde ilkinji açylan penjire Kordo XZ programmamyzyň iş meýdany açyldy. Meýdançanyň çep tarapynda birnäçe bölümler bar. Bize şu wagtça gerek bölümler üç bölüm bolup durýar. Ýani häzir olaryň birinjisinden hem başlarys. Häzir şu wagtça ikinjä girýäs. Ikinji bölümimizde siz öz programmamyzy näli režimde işletmek isleýäňiz, şolary saýlap bilýäňiz. Indi men häzir birinji bölümi saýlaýan. Hem göze ýakymlyja bolup durýar. Saýlanybym. Indi täzeden açýas. Sozdat, ýagny by täze bir dokument açyp işlemegim üçin niýetlenen. Sozdat iz şablona içinde taýýar şablonlar bar. Girip görýärsiňiz. Indi içinde birnäçe bölümlerden ybarat her ugura degişli taýýar şablonlar ýerleşdirilen, ne wizitne kartoçki, sertifikat, list danych we umumy zady köp şablonlary taýýar. Ne wizitne kartoçka girýäs, bärde taýýar şablonlar bar, ýagny üstüni ertip iki gezek bassak Bu şablon ekranymyza çykýar we onuň içki dizaýnyny hem üýtgedip bolýar. Gelip sazdatdan başlalyň. Mundan çykýas. Sazdata bas. Biz sazdata basamyzda ýagny öz döretjek bolýan dokumentimiziň parametrleri çykýar. Bu parametrler näme? Ine iň ýokarda görşümiz ýaly imýa, at. Ady, Geliň biz bu dokumendiň zadyna birinji sapak diýip at dakalyň. Bu dokumentimiziň ady bolar. Indi bärde razmeri, ýagny razmerini bolsa A4-e getirýäs. Bu häzirki wagtda bizde köp ulanylýan ölçeg kagyzy bolup durýar. we ölçegini öz islegiňizçe üýtgedip bilýärsiňiz, indi şu taýda ýokarlygyna we inine hem üýtgetmek bolýar we A dört kagyzy ofis işlerinde hem köp ulanylýar, ýa munda beýikligine ýa-da inine öz islegiňize görä üýtgedibilýäňiz, bärde millimetr, funtmy, piksel,

Bu näme üçin? Sebäbi ýaňky boý girden razmerimiz A dördüň razmeri bilen deň däl. Şondan hem üýtgedi. Geliň indi täzeden A dörde geçirýäs. Bärde başga zatlara-da geçir bilýäňiz. Men esasy ýörgünli ofisli işlerde köp ulanylany üçin A dörde geçirýän. Indi bärik geçýäs. Bu dokumendiň içindäki sahypasynyň sany, bu edil Word-daky ýaly, Word işlenende içinde sahypalar durýandyr, bulam şular ýaly. Bu adatda asyl bir durýar. Ýöne geliň biz muny iki edip görýäs. Muny öz islegiňçe girizibermeli, dört et, bäş et, ol öz islegiňe görä. Bu Cwede bir gelip dursun, muny soň düşündireris. Munam Düýmam üç ýüzde dursun, muny ellemälem. Aşaky zatlar dursun, ine munda pitiçka goýsa, ýene-de şu dialogy çykaraýynmy diýýär. Pitiçkany aýyrsak, ýa çykarmaly däldigini aýtýar. Pitiçkany aýyrsak çykaranok. Onsoň okeýe basýas. Ine bäriň ýaňky döreden täze dokumendimiz ýüze çykdy. dokument peýda boldy. Ine, görşüňiz ýaly, ýokarda iki sany dokument dur. Şulary bulaşdyrmazlygyňyzy haýyş etýän. Ine, şu sahypa degişli-de, dokumenta degişli-de aşakda iki sany stranitsa dur. Birin, ýaňky aş saýlanymyz parametrde saýladyk iki stranitsady. Ine, şular birinji stranitsa, ine, bulam ikinji stranitsa. Nuşdaýjyklary goşmak duranda, muňa bassak, ýene täze dokument döredip bilýäs. Ine, başdaky döredişimiz ýaly, adyny ýazýas, razmerini üýtgetýäs, stranitsasyny zat etýäs. X'e basýas, bize şu wagtlykça gerekýä. Bize ine şu dokumentimiz gerekýä, geliň ony aýyrýas. Diňe birinji sapagymyz galdy. Ine bärde dokumentimiz A dörd etdik başda. Soň ýene pikiriňizi üýtgedip üýtgetmekçi bolsaňyz razmerini ine bärde üýtgedip bilýärsiňiz. Biziňki A dörtde dursun. Onsoň ine orientasiýasyny diklikkän goýupdyrys. Muny keselikkän hem ine üýtgedip bolýar. Bula real ýagdaýda diklikkän goýýas. Muny ine ýakynlaşdyrýas, daşlaşdyryp bolýar. Muny etmek üçin myşkamyzda syçanjygymyzyň ortasyny tigirçek gadyr, ýagny tigirçegi öňe-yza etmek ýeterlikdir. Ine. Ine ýokarda menýular bar. Bu dokumendimize hem täsir etýär. Ine şu saýta oturyp üstüne syçanjygyň sag knopkasyna bassak, ine menýu bar. Gapdalynda ptiçka durandyr. Ine şuny aýyrsak, Ýokardaky menýumyz aýrylýar. Ýene ýankyýal, ýene ýankyýal syçanjygymyzyň sag tarapyna basýas we menýu galçyk goýýas. Ine, çykýar. Ine bärde bölümler bar. Faýl, Brak, Wid, Maket, Effekt. Bular barada indiki sapaklarymyzda geçeris. Ine ýene Syçanjygyň sag knopkasyna basýas we ikinji Sostoýannosy Muny aýyrýas. Muny aýyrylýar. Şu aşakdaky sanjagazlar çykyp durýandyr. Şony galçyk bas ine sanjagazlar çykýandyr. Bu sanlar işleýän dokumendimiziň ýagdaýyny görkezýän. Syçanjygy üýtgetýäs soleýin aşaky sanlar hem üýtgeýändir. Bu koordinatasyny hem görkezýär. Mum hereketleri görkezýär, ýagny bellämizden näçe sany obýekt bellänimizi hem hasap Ýene getirip syçanjygyň sag knopkasyna basýas we standart standardy aýyrýas we şu taýdaky bölümjil gidendirler täzeden basýas ine çykdy bu standartda nämäni new içinde standartyň içinde birnäçe Instrumentler bardyr, nakopie, sohranit, eýle-beýle ýaly birnäçe funksiýalary. Bularam adaty Word-daky ýaly üýtgeşik zat ýok. Bularyň kömegi bilen açyp bilersiňiz ýa sohranit edip bilersiňiz, printerden çykaryp bilersiňiz ýa gerek bir zady gaýçyjyk bilen kesip bilersiňiz. Umumy şu zatlarda ulanylýar, gerek bolup durýar. Soňra ýene-de ýaňky ýaly syçanjygyň sag knopkasyna basýas we dördünjigini aýyrýas. Zatlar aýrylandyr. Basýas. Ine, ýerine goýduk. Ondan öňinçä ine şu çep tarapdaky instrumentleri görýäňizmi? Edil Photoshopdaky instrumentler ýalykdy. Şu instrumentlere degişli bolan parametrleri görkezýändir. ne alýas, ne çyzýas. Millimetrini ölçäp durandyr. Inne näçe, dikligine näçe. Ýene gelýäs, ne bäşinjä basýas, panel instrument. Ne bu ýanky düşündirişim ýaly, bärdäki instrumentleri aýyrdyk. Laptanda pitiçka goýýas. Beýleki instrumentler yzyna getirdik. Men size ýene-de öwretjek zadym, ine bärde masştab, tekst, maket ýaly birnäçe bölümjikler bar. Ýagny bularyň gapdalyna ptiçka goýsaň, ine bärik ýerleşdirýär. Çykaryp oturybermeli, gapdalyna ptiçka goýýas, ine. Bulary aýyrasyňyz gelse, ýa galçkalary aýyrsaňyz aýrylýandyr. Indi tekst aýyrýas, aýyryldy. I masştaby aýyrýas, olam aýyryldy. we bärde reňkler bar. Muňa Coral Palets diýilýär, ýagny reňkleriň bölümçesi bolup durýar. Bu reňkleri üýtgetmek üçin ine şu taýdaky akno girýäs. Ine şu taýda üýtgedip. Ine bärik girip reňkleri köpeltjek bolsaňyz, ine Cwetny palitry. Ine gapdan ine ptişka goýýas. Ine ikinji reňkimiz goşuldy. Ýene alýas. Pantone. Muny goşýas. Agyrak, çalyrak reňkler bar. Reňkleri aýyrmak islesek, akno girýäs, ýa-da cwetnoý palitry. Ýaňky ýaly gapdalyndaky ptiçkalary aýryp çykýas. Ana aýryldy. Onam aýyrjak bolsak. Ana onam aýyrdyk. Geliň indi bolsa dokumentimizi sahranit edeliň. Birinji sahranit etmäkä içine bir zatçyk ýazalyň. Alias. Bärde hatyň ölçeglerini ýitgidip bolýar. 48 etýäs. Arslan Maksaýew. Munuň üçin prosta ýazyp goýalymy? Kän effekt zat girizmän. Indi bärde bolsa hatdan ýazylyş şriftini üýtgedip bilýäňiz. Häbi şuny goýaýyn şuňa. Indi geliň sahranit edeliň ine faýla girýäs sahranitde ýa-da ine kontrol s-e bassaň etýär ine kontrol s ine şu taýy çykarandyr indi belli sahranit edilen dokumentimiziň ady birinji sapak bu aşakdaky zip faýl bu bolsa korlda öz zady. Bu Gorndrow-yň formaty bolup durýar. Ine bärde wersiýasyny berýär. Bu wersiýa şular biziňki on ýedi dudu. On alty etse X Gorndrow X alty formatda sahranit eder. On bäş on dört olar hem öz geçdigiçe X dört şolar ýaly formatda sahranit eder. Biz on ýedide goýýas. Bu X ýedi formatda sahranit etdi. Sahranit etýäs ine. Sahneý boldy. Indi Kornro programmasyndan çykýas. Ine ýanky sahnany edemde şu taýda basýas üstüne. Kornro programmasynyň açylyşy ýany siziň kompýuteriňiziň tizligine baglydyr. Ine açyldy. Bu günki sapagymyz şundan ybarat. Hormatly Ykjam TV kanalynyň agzalary, ine, şunluk bilen bu günki sapagymyzy jemleýäris. Belki-de düşünensiňiz diýip umyt etýän. Indi beýleki wideolary görmek üçin kanalymyza podpisasiýa ediň we jaňjagaza basyň. Elmydam biziň täzeliklerimiz bilen habardar bolup duruň we wideony dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ýene-de sanjy günlerden görüşýänçäk hoş-sag boluň. Bu günki gepleşigi alyp baran Arslan Maksadow.